Fy enw fi yw Betsan Evans a dwi yn gweithio i ym Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Dwi yn nyrs feithrin sydd yn gweithio ym ar ochr ym ymwelwyr iechyd Gogledd Sir Benfro. Ym ni yn cyfro o Crymych lawr i Tŷ Ddewi, ym Abergwaun, Gwdig a Tudrath. Ym yn yng ngwaith y pob dydd dwi yn

grwpiau yym baby massage yn yym Tŷ Ddewi, Crymych a Abergwaun. Dwi yn cynnal y grwpiau yn naturiol yn yn iaith Cyn Teulu sef Cymraeg a dwi yn trial dod â'r Gymraeg mewn i'r grwpiau yym trwy canu a weithiau os dwi yn teimlo fel allai cym- cymeryd y grŵp yn uniaith Cymraeg fe wna i, neu yn pwysicach dwi yn neud y gwaith yn ddwyieithog lle os dwi yn gallu yym hybu e trwy jyst canu fe fe wna i a yym trwy dweud wrth y rhiant fod beth yw'r symudiade yn y massage yn y Cymraeg neu yn y Saesneg a yn ma' fe yn gweithio. Gyda fy swydd yym ac yn neud lot o gwaith gyda grwpie yym yn y gymuned, dwi yn gweld fod yym cyfle yna i hyrwyddo yr iaith Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar. Yn fy ngwaith pob dydd, dwi yn yym dwi yn joio neud fy gwaith grŵp ac dwi yn gweld cyfle i annog a hybu yr iaith Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar i rhieni Cymraeg a di-Gymraeg trwy yym canu, gwaith crefft, pethe bach lle dydyn nhw ddim yn sylweddoli fod nhw yn clywed yym y ddau iaith a ma' fe yn cyfle mor bwysig yn enwedig yn y blynyddoedd cynnar trwy... Clap, clap, un, dau, tri, clap, clap, un, dau, tri, troi a throi ein dwylo, tap,

Yym mae'n gyfle gwych i ni, mae lot o bobl falle ddim yn cael, yn enwedig o le ni'n dod yn Glyn Is, bydde bus yy falle grŵp babis trwy gyfrwng y Gymraeg a gan bod ni yn bwriadu yym hala Coops at yym ysgol Gymraeg a ninne'n siarad Cymraeg gytre fel rheol hefyd yym mae'n hyfryd bod e'n gallu cymdeithasu gyda'i ffrindiau yn y Gymraeg, dwi ddim yn un wneud lot o siarad to, ond uh, ni yn wrth gwrs. Uh, mae Betsan yn gred, mae mor um, fywio gan ei wneud uh, crefftiau a um, mae'n gresawgar iawn i bob un, boed yn gallu siarad Cymraeg neu beidio. Mae'n uh, fam i yn dod â fe'n aml iawn a dyw hi ddim yn gallu siarad Cymraeg. A mae wedi bod yn gred iddi hi gael dysgu'r cleion, bydd e'n canu yn tu a fi ac yn y blaen. Yym, felly i ni'n joio mas draw ac yn gwerthfawrogi'r cyfle yn fawr iawn. Nag i ni?
Trwy um, gwaith uh, y grwpiau, dwi wedi um, annog rhai rhieni um, yn yr ardal i dewis um, addysg yn y Gymraeg, lle falle bydden nhw ddim wedi meddwl am

Karen Hazel ydw i. Dw i'n gweithio fel ymwelydd iechyd yn yr ardal Crymych. Dw i'n gweithio gyda Betsan am blynyddoedd. Mae Betsan yn gweithio yn caled yn paratoi pethau i wneud yn y grwpiau ac mae hi'n cefnogi rhieni newydd i siarad Cymraeg. Mae Betsan fy annog i siarad Cymraeg a cefnogi yn rieni niwed i siarad Cymraeg hefyd gyda'r plant. Mae'n pwysig i plant i dysgu Cymraeg a mae grwp yn cyfle i wneud e. A ma fe'n teimlad yym rili neis i clywed fod yym y plant wedi cael eu addysg yn y Gymraeg a ma hynny yn teimlad ffantastig i glywed y plentyn wedyn mewn cwpwl o flynydde eto fod nhw yn siarad Cymraeg yn rhugl a ma fe jyst yn teimlad ffantastig.